Mae'n wsos gŵyl o Felin Heli, mae'r tywydd yn braf a mi ydw i, Owain Llŷr a gweddill criw Champion Cant a Thri yma i weld Kev bach sy'n dathlu deg mlynedd o ddarlledu eleni yn rhedeg ras y deg cilomedr. Felly pan ges i sgwrs efo fo'n gynharach heddiw, oedd o'n ffyddiog. Wel oes, yym dwi'n gobeithio wna i gwblhau y deg K yma, sef rhyw chydig bach dros chwe milltir ydy, ac ar y ffordd i fewn i fan hyn wan, o'n i'n gweld arwydd yn deud 5K, felly pan fyddai'n cyrraedd y parc o'r Felinheli, fyddai hanner ffordd. Felly oedd o rhyw deimlad digon od gweld yr arwydd yna, ond dwi yn ffyddiog neu wneud o, dwi yn nyrfys ofnadwy, rhaid mi fod yn onest efo chdi, nyrfys ofnadwy. Dwi wedi cwblhau y ras ddwy waith wrth ymarfer, ond mae rhedeg ras ac ymarfer yn hollol wahanol. Dwi yn nervous, fel o'n i'n sôn wrth rywun bora 'ma, dwi allan o'n comfort zone, ti 'bo? Dio'm yn rwbath dwi'n neud o hyd ag o hyd. Iawn, dwi'n cyflwyno ar radio, dwi'm yn nervous, dwi'n neud discjôcs, dwi'm yn nervous, dwi'n cyflwyno rwla, dwi'm yn nervous, ond dwi allan o'n comfort zone, ti'n gwybod? A mae gen i ofn rwbath yn y le, mae gen i ofn tynnu rhyw fysl neu disgyn neu rwbath, ti'n gwybod? Dwi'm eisiau neud ffŵl o fi fy hun, ti 'bo? A mae 'na ryw ochr gystadleuol yna i. Dwi isio dod yn ôl yn o handi, ond dwi'n gwybod na wna i'm ennill y ras, ond yy dwi isio ei chwblhau hi mewn amser, wel, amser go lew, ti'n gwybod? Erbyn hyn, yn Felinheli, roedd bobl 'di dechrau hel wrth ochr y ffordd i roi clap a cynnig cefnogaeth. A'r rhedwyr hefyd, fel wal o fysl ar flaen y gad, yn barod i ruthro nerth y traed am gyfeiriad Parc Menai. Ac yno yn ei plith, Zoe Williams, efo chydig o gwestiynau. Wyt ti'n hyderus bod chdi'n mynd i gyflawni'r ras? Dw i'n benderfynol, ydan ni fwy na hyderus. Na, dw i 'di ymarfer dipyn, felly dw i reit hyderus, mi wna i gorffan hi, ond fwy ella penderfynol na hyderus, na, dw i'n mynd i orffan hi. A reit, y person sy 'di gwneud hyn yn bosib, neu 'di helpu chdi 'neud hyn yn bosib wrth gwrs, ydi Linda. Helo! Wyt ti'n hyderus bod Kev yn mynd i gyflawni'r ras heddiw? Yndw. Mae o'n mynd i wneud o. Ond mae o 'di gweithio'n galed, do? Galed iawn, yndi. Wel, um, mi fydda ni'n disgwyl amdana chdi, a mi gei di sos pob lwc cyn mynd. Diolch, a diolch i Scott Lawson, achos i syniad o oedd hyn i gyd. Ia, cynna iddo fo. Lle mae o heno?

Cychwyn y ras â digon o egni i weld, bob un yn ysu am gyrraedd y blaen, bob un a'i frwydr ei hun, a deg cilomedr o dir calad dan y traed. Ar hynny, mi gychwynnodd criw Champion Cant a Thri ar eu holau nhw am y lleoliad nesa. Da ni yma'n Marina Felin Helis am golwg onyn nhw hyd yn hyn, nag oes? Nag oes, nag oes, ond swn i'm yn meddwl fy nhw'n hir. Wan, fel oeddwn i'n son yn gynharach, Kev yn dathlu deg mlynadd o ddarlledu, wan ti di bod yn gweithio efo fe sbel, ma siwr di dod i nabod o reit dda. Sut ti'n teimlo neith o neud, neith o neud yn y lew heno? T'bo be, dwi rioed di gweld Kev mor nerfys, cofia, dwi di gweithio efo fo ar lwyfan, dwi di gweithio efo fo ar y radio, t'bo da ni di gneud dipyn o betha efo'n gilydd, a dwi rioed di gweld o'n nerfys tan heno de. Pa fath o baratoi sa ti'n deud mae o di neud ar gyfer heno te, cos ma ma deg yy cilometr yn dipyn o neud dydi? Waw, t'bo be, mae o di stopio bita bwyd fel McDonalds a ballu mae o'n bita'n iach mae o'n rhedag bron iawn bob nos t'bo mae o'n mynd i gerddad ar ôl i raglan bob bora ma' jyst yn anhygoel dwi me'wl bod o chydig bach o obsesiwn 'de ond cawn ni weld. Wan o'n i'n holi fo'n gynharach yn y stiwdio ac sôn am y deg mlynedd. Wt ti'n meddwl na dyma 'di'r cef bach newydd 'lly ar gyfer y deg mlynedd nesa'r superfit? Dipyn o Mister Motivator bach ar y, ar y cyd, lly. Wel, o'n i'n clywed bod o'n pasa gwneud um, Marathon Llundain flwyddyn nesa, felly pwy a wyr be ddigwyddith ar ôl y ras yma heno. Felly, na ni ddisgwyl yma ac uh, gobeithio gweld nhw'n fuan. A disgwyl fuon ni am sbel, i sŵn cyflym y sgidiau rhedeg yn taro'r ddaear, bob cam gam yn agosach at ddiwedd y rhedeg. a rhyw bump cilomedr o'r cwrs wedi ei gyflawni erbyn hyn. Ond dim Kev yn unig oedd champion 103 oedd yn rhedeg. Dwi wedi dod o hyd iddo fo! Dewch efo fi! Wel, mae o, Kev, yn fan hyn. Kev, sut wyt ti'n teimlo hyd yn hyn? Dwi am redag efo chdi! Ond dwi teimlo reit gry, oedd yr all wedi fyny o lan môr fel neli i pen gletach ag o'n i'n feddwl, ond uh, dwi dal ddim o'n gry. A dwi dal Ti'n gwneud yn wych! Da iawn chdi! Nôl yn man cychwyn y ras, mae'r rhai wedi cyrraedd y llinell derfyn. Yr enillydd yn un o bencampwyr Cymru. Felly sut deimlad fydd o i'n Pencampwr ni os gyrhaeddith o y linell derfyn heno? Fydd o'n deimlad braf a wedyn fyddai'n croesi y linell derfyn a wedyn dod yn ôl a mynd i Gar Fôn fel heli a cael rhyw beintyn bach. Mae Kev bach yn agoshau. Wedi treulio deg mlynedd yn darlledu i Ynys Môn a Gwynedd, mae degawd o fath gwahanol dan 'i felt. Helo, ti'n iawn? Llongyfarchiada mawr i chdi, dwi mor proud ohonoch chdi. Diolch o'r iawn ti. Odd i dipyn cletach ag o'n i'n feddwl, a be nath yy nhara fi oedd bo' na bobol hynod o ffit allan yn fan'na, ag oddach chdi'n trio cadw i fyny efo nhw ti'n gwbod, ag o'n i'n trio deud ma' raid mi rafu, ma' raid mi rafu, ma' raid mi rafu, dwi'n gwbod 'nai gwblhau o os 'nai ddim mynd rhy gyflym, ag yn diwadd o'n i'n teimlo reit gryf.